Dan il-programm huwa adattat għal kull età.
Dan il-programm se jitwassal ilkom biex xewqat tajba ta' Lamb Brand, Novi, Valio, Le Naturelle, Olitalia,

Nilqakom għal programm speċjali llum, programm fejn illum se nkun qed nagħmel il-figolja għalikom b'mod speċjali. Illum kif qegħdin taraw ftit preparazzjonijiet idejat speċjalment fuq it-tema Maltija. Ovvjament il-figolli huma Maltin, imma llum jien għamilt ftit disinji naqra abbinati aktar mat-tema Maltija. Bħall-madum Malti għandna l-luzzu, il-madum Malti hawnhekk, is-salib Malti u ftit affarijiet bħall-bizzilla, il-qlub, insomma naraw kollox waqt il-programm. Riċetta tiegħi ħafna nies jagħmluha u Malta, eluf ta' nies jagħmluha minn sena għal oħra u llum se nerġa' ntikom ir-riċetta bażiċi u għandi ftit twist naqra ideat differenti għal dawn il-nies bħal-lum li jħobbu iktar il-pistachio, iċ-chocolate, insomma nibdew, riċetta oriġinali tiegħi tal-Frigolli. Isibuha wkoll fuq il-Facebook page tagħna u l-website aceline dot media. Hemmhekk issibu wkoll ir-riċetta gluten free għal min huwa gluten intolerant. Tinsewx aceline dot media u ffittxu il-frigolli ta' Manuel, il-frigolli tiegħi. Mela ħa nibdew, hawnhekk jien dejjem nuża il-food processor. Issa jien ir-riċetta bażiċi hija hekk, kilo plain flour, għandna żewġ kuċċarini baking powder, 450 gramma butir, għandna 300 gramma icing sugar, zokkor fin. U mbagħad inżidu l-isfra ta' sitt bajdiet u għandna l-meraq ta' żewġ larinġiet skont kemm huma kbar, ħa ngħidu bejn wieħed u tnejn. Kif ukoll għandna l-qoxra maħkuka ta' żewġt lommijiet u żewġt larinġiet. Ħa nibdew Għal ġo din il-food processor ħa nagħmel nofs ir-riċetta. Vudri ħa nżid hawnhekk, għandi ftit butira hawnhekk. Għandna bżonn 225 gramma, 225. Jien diġà għandi 25 gramm hemmhekk u ħa nżid 200 gramma. Oqogħdu attenti għax mhux il-butir kollu huwa l-istess qies. Eżempju dan li qed nuża llum għandu 200 gramma. Għalhekk żidna dik il-biċċa hemmhekk. Mela nfakkarkom illum sa nkun qed nagħmel nofs ir-riċetta għax din hija r-riċetta li toqgħod ġo din il-food processor. Hekk għandkom food processor jien vera nħobb nuża l-food processor biex nagħmel l-għaġina. Mela hawnhekk dieħel id-dqiq. Ovvjament għandna ħames mitt gramm għax nofs riċetta. Għandna bżonn Did-darba nofs riċetta, kuċċarina waħda baking powder. Kultant il-kuċċarina ma tidħolx hawn ġew. Issa ħa nżid iż-żests, il-qoxra maħkuka ta' żewġt larinġiet u żewġt lummijiet. Dawk importanti ħafna għat-togħma. U ħa nżid ukoll għandi kuċċarina vanilla extract. U kulma sa nagħmlu nibblizzjawhom flimkien. Mela, kif għadtilkom inħobb nuża l-food processor. Ir-raġuni huwa dan, il-food processor jien għalija peress li mhux qed tmiss il-butir b'subgħajk u ma ddewbux, l-għaġina vera tiġi tajba. U bir-riċetta tiegħi għandek kollox ta' qies biex l-għaġina tiġik perfetta. Mela hawnhekk qegħdin nagħmlu l-rubbing in method, il-buttir, għandna il-buttir, it-dqiq, il-baking powder, iż-żess u l-vanilla. Issa għar-riċetta tiegħi ħa nżid issa nofs iz-zokkor, nofs l-għajxin kollu, kif uriet hawnhekk għandna 150 gramma. U għandna bżonn inżidu l-bajd. Issa ħa nisbrazza dawn min-nofs. Issa bajd għal din ir-riċetta nużaw sitt bajdiet. L-isfra jmorru ġol għaġina u l-abjad imur ġol mili tan-nofs, il-filling biex niftehmu. Mela jiena hawnhekk ħa nuża tlieta għax nofs ir-riċetta Mela ħa nżomm l-abjad hawnhekk, whoops, u ħa nitfa' l-isfra hemmhekk. Mela one, mela tliet bajdiet, l-isfra ta' tliet bajdiet. Two, Issa wkoll għandna il-mera tal-larinġ. Ħa nimsaħ waħda jdejja. Mela għal din ir-riċetta għandek bżonn qisu bej wieħed jew tnejn il-meraq tal-larinġ. Issa il-larinġ ġieli jkun kbir, ġieli jkun żgħir. Bħalissa jien qed insib larinġ żgħir, so fil-verità ħankun qed nuża il-meraq ta' żewġ larinġiet. Issa li rridu nagħmlu ngħinu il-magna ħanitfa' mhux il-meraq kollu imma nofsu. U ħa nibda nibblizzja. Mela nfakkarkom għandna l-isfar biss ġol-magna mhux l-abjad ukoll. Issa, l-aġina tkun lesta meta ovvjament tirrombla f'ballun hawnhekk ġol food processor. Issa, issa nagħmel ħanżid ftit iktar minn dak il-mera. Hawnhekk fil-qiegħ. U ħa nkun qed nibblizzja b'widi b'pulse. U ħa nagħmel hekk ara. U hawnhekk qegħdin taraw l-għaġina lesta. Sempliċi. Il-mod kif tagħmlu l-għaġina bil-food processor ir-riċetta tiegħi l-għaġina tkun ftit radba. Ir-raġuni hija din, irridu nitfgħuha ġol-friġġ għal ħmistax-il minuta jew nofs siegħa. Meta nagħmlu t-tip ta' għaġina, kemm savory kif ukoll ħelwa, importanti li dir-riċetta nagħmluha ftit ġol-friġġ. U jien fil-fatt hekk sa nagħmel. Ħa nlaqqat ftit il-bowl u noħroġ l-għaġina u nipprepara biex nagħmlu l-mili. Lura hawnhekk fejn il-l-għaġiena ddaħħlet ġol-fridge u sa nagħmlu il-mili. Issa jien sa nkun qed nagħmel il-mili bil-lewż pur, il-lewż biss. Illum il-ġurnata tista' tagħmlu bil-pistachio u togħmiet differenti. Ħa nispjegalkom kif, imma jien ħa nagħmlu bil-lewż pur. Issa again, ir-riċetta li se nagħmel issa hija nofs ir-riċetta. Mela jien hawnhekk għandi 100 gramma lewż. Ħa nżid 300 gramm oħra, vuol dire total ta' 400 gramma lewż pur. Importan li jużaw lewż pur u mhux substitute. Issa, jien fil-figolli inħobb nuża il-vanilla essence, il-larinġ bħala qxur, sorry, il-lumi u l-vanilla essence. Ma nħobbx nitfa' l-assenza tal-lewż. Hawn min iħobbha, jien le. Għandi kuċċarina vanilla, għandi il-qoxra maħkuka ta' żewġ lummijiet, U għandi wkoll l-icing sugar. L-icing sugar huwa 320 gramma. Again, nofs ir-riċetta. Iżda tiftakar fl-għaġin użajna l-isfra, hawnhekk se nkunu qegħdin nużaw l-abjad tal-bajd biex ngħaqdu. Issa li se nagħmel huwa dan. L-ewwel se nħawwad dawn flimkien biex iz-zokkor, il-lewż u l-xhur jidħlu flimkien u mbagħad inżid l-abjad tal-bajd. Issa għal min irid ibiddel it-togħma, vurdieri, tista' tagħmlu bil-pistachio. Inħobb nagħmel nofs pistachio u nofs lewż. Issa l-pistachio tixtrih jew imqaxxar jew tqaxxru inti u titfgħu ġol-food processor biex jiġi ground, bħal lewż pur imqatta'. Tagħmilx 100% pistachio apparti li l-prezz jitlagħlek ħafna iktar għoli, jien inħobb nagħmel nofs pistachio u nofs lewż. Ħa nurikom iktar tard għax għandi waħda lesta. Mela nistgħu nagħmlu lewż u pistachio imħallat. Issa, Dejjem għamel pali ara li qed nagħmel, qed nagħmel naqra spazju hawn isfel fil-magna ħalli l-abjad tal-bajd jidħol hemmhekk. Ħa nitfa' mhux il-bajd kollu, ftit inqas. Mela hawnhekk kellna tlieta abjad tal-bajd. U rridu nġibu issa mażi pan, pastarjali. Emmi. U dik hija taħlita lesta. Tista' tkun aktar sempliċi minn hekk kara il-mili il-lews għal figolli. Perfett Ħa nneħħiha minn ġol-magna u nipprepara biex nagħmlu l-figolli flimkien. U hawnhekk aħna lesti biex nibdew niftu l-għaġina u l-mili tal-figolli. Ħin ieħor, l-għaġina qatt ma rikt narakom tagħġina hekk, bħala għaġina tat-torti. Le, iġġibuha kollha chewy, qisha chewing gum. Inqas li tmissha aħjar. Għalhekk użajt il-food processor biex ma mmistix ħafna u mbagħad hekk noqgħod ngħaġġinha hekk inġibhom taff. Ok, mela, importanti, niftħu u dejjem inressqu l-għaġina. Indawruha. Għaliex? Biex ma teħilx. Qed tara kemm hi soft, kemm hi smooth, Issa ġieli għattu li ma Manuel titfarrakli, Manuel ma nafx għalfejn qed tagħmilli hekk. Ir-riċetta rajtuni nagħmilha quddiemkom. Hekk hi, tkun għadha naqra xotta meta tkun qed iddawwarha ġol-magna. Żidilha naqra iktar larinġ jew naqra ilma. Użaw naqra moħħkom. Issa, biex nagħmlu l-figolli, għandna bżonn il-famuż figolli cutters, il-forom. Mela aħna ħa nagħmlu hekk, ara. Jien hawnhekk għandi il- it-trays. Għal kull figolla rridu naqtgħu żewġ biċċiet għaġina, waħda 'l fuq u waħda għal isfel. Mela, jien ħa nagħmel dikem u ħa nagħmel oħraw. Issa jien għandi ftit mili tal-pistachio lest u għandna ovvjament il-mili li għadna kif għamilna u ħana rikom żewġ affarijiet differenti. Issa, Dawn taqtagħhom b'ħoxnien u irqaq kemm tridu fil-verità, imma importanti li iktar li tħaxxen l-għaġina u inqas tagħmel mili, iktar sa tkun għaġina weħidha. So l-idea bħala rule huwa li l-għaġina tkun naqra inqas ħoxna mill-mili. Ok? Jien sa naqta' hawnhekk qalb. Ħalli inti meta tigdimha issib ħafna lews. Mela, iftakru ħa naqtgħu bixtejn għal kull forma, waħda 'l fuq u waħda 'l isfel, u jien ħa nżomm dik hemmhekk. Issa, l-għaġina li tifdal u nerġgħu nużawha, again, mhux noqogħdu ngħaġnu hekk fuq il-mejda għax inġibuha tough. Le, nagħmlu hekk, eżempju, Naqbdu biċ-ċoħra u nitfgħuha fuqha u nafġuha flimkien. Importanti qatt ma toqgħod taħdem l-għaġina. Issa, irridu nagħmlu l-mili. Dan huwa l-mili li għamilna ftit minuti ilu. Issa l-mili jien nħobb niftaħha mhux fuq id-dqiq imma l-icing sugar. U jien hawnhekk għandi ftit icing sugar. Ovvjament din għandha zokkor. U hawnhekk ġibtilkom bil-lest ilbieraħ għamilt naqra tal-pistachio. Hawnhekk qegħdin naraw il-mili tal-pistachio iktar skur, iktar ħadrani, dan huwa nofs pistachio u nofs lewż. Okay? Issa l-għaġina tistgħu tippreparaw mill-lum għal għada importanti hekk sa żommuha fil-fridge li jintkom toħorġuha minn ġol fridge sija qabel tridu tużawha. Għax inkella sa tkun ibsa wis. Mela jiena hawnhekk għandi l-mili. Ftit icing sugar fuq il-mejda, ftit icing sugar fuqha u nibdew niftħu. Again, nibqgħu ndawru ħalli ma teħilx mal-mejda. Okay? Is-sawmi meta jagħmel it-taħlita tiegħu iħobb jitfala ftit biċċiet il-frak tan-nuts. Tistgħu din hija riċetta tiegħi bażiċi Tistgħu tagħmlu li tridu, ok? Hekk tridu qabel tibdew tirrumblawha stajt tfajtu biċċiet tal-lewż. Naf min jagħmel anki konfettura. Ħa naqbad bl-istess cutter u ħa naqta' il-forma. Tajjeb. Ok. Ħa naqbdu pinsel u ħa nxarbu l-għaġina. Indelkuha ftit b'naqra ilma. Mhux ħafna. Just biex dak il-lewż jeħel magħha. Issa jien qed nagħmel figolli żgħar illum. Issa ħanurikom eżatti xedin nagħmlu. Mela, għandna layer għaġina u layer lewż. Issa li rridu nagħmlu biex inkomplu nerġgħu nxarbu. Ħanxarrab waħda. Nerġgħu naqbdu biċċa minn l-aġina. Tiftakar, kellna tnejn. U din kull ma rridu nagħmlu, nagħmluha fuq u nafsu ftit. Inħobb ngħafas ftit u nkabbarha ftit. Jgħiduli li ngħid ftit ħafna drabi u naħseb vera ngħidha ħafna. Mela dik hija l-figolla hemmhekk Marija. Issa, palissa u krejs biċ-ċikkolata e chocolate spread. U nixtieq norikom xi ħaġa oħra. Mela, hekk tridu tistgħu tagħmlu ċ-chocolate spread weħidha imma l-figola tinfetaħlek naqra, so l-idea tiegħi huwa dan. Agħmel ftit lewż, ok, u mbagħad aqbad iċ-chocolate spread. U da chocolate spread li rridu nagħmlu, nagħmluha fin-nofs. Mela mhux sa ndaħħalha sat-tarf, fin-nofs biss u ħanorikom kollox. Issa ħanabat il-pinsel u ħandellek it-tarf tal-lews. L-importanti li nissiġilla huwa sew. Okay? Ħan naqbad din, issa din li rridu nagħmlu inkabru ftit. Press li hemm iċ-chocolate spread, l-aġina sa tkun ftit żgħar u kull ma rridu nagħmlu inwaħlu. Nalqu wassew u hemmhekk għal min iħobb iċ-chocolate spread Għandna l-figolla biċ-chocolate spread. Importan nissiġillawha sew fil-ġenb. Ħa nurikom ftit mill-pistachio. Il-pistachio jiġi eżatti l-istess. Nerġa' nirikom din hija taħlita ta' nofs lows u nofs pistachio. L-insib jien hija din. Press li jien inqatta' il-pistaxxo jinstez għax dak ma tixtrihx frak. Jista' jkun ikun ftit iktar ħox oħxon mill-ground almonds. So jista' jkun li tiġik naqra iktar soft. Din ġiet perfetta. Għala l-istess, nagħnu għal pistachio, naqbdu din, naqtawa, Jien verament inħobb il-mili tal-pistachio u tiftakru l-għadam ta' Novembru, l-għadam tal-mejtin, is-sena li għaddiet, jien għamilthom bit-taħlita ta' lewż u pistachio u ntgħoġbu ħafna. Rajt ħafna kummenti sbieħ. Din tmur fuqha nerġa' nxarbu U nġibu l-għaġina u dik hija lesta. Tina 'l fuq il-wiċċ. Nafġu sew. U dawk huma il-figolli lesti. Irridu ndaħluhom ġol forn 180 grad Celsius, mhux 200, 180 grad Celsius. Il-figolli żgħar idum jisu 25 minuta 30 minuta. Skont kemm ikunu kbar iktar jihdulek ħin. Hekk tagħmel xi figolla kbira, eżempju bħal hawnhekk, kelli dal-fenek. Il-fenek peress li kien kbir ħafna, jista' jkun li jdumlok xi 35 minuta. Once li toħorġu minn ġol-forn, oqogħdu attenti, eqilbu l-figolla fuq dixx ieħor ċatt, ħalli inti tista' tara l-qiegħ. Jista' jkun li l-qiegħ ikun ftit għadu nej, jista' jkun. Erġa' agħmilha fuq it-tray bil-maqlub u daħħalha għal ħames minuti. Dawn sejrin ġol-forn

U hawnhekk aħna lesti biex nagħlqu l-programm tal-lum, il-programm tal-Figolli. Nispera li fhimtu eżatti kif nistgħu nagħmlu l-Figolli. Eluf ta' Maltin u Għawdxin jagħmlu r-riċetta tiegħi minn sena għal oħra. Infakkarkom li ssibu r-riċetta fuq il-Facebook page tiegħi What's Cooking with Manuel kif ukoll il-website aceline dot media. Ffittxu il-Figolli ta' Manuel, il-Figolli tiegħi. Issibu wkoll il-riċetta gluten free. Jien nerġa' niltaqa' magħkom bħal-lum ġimgħa

Dan il-programm twassal lilkom bix-xewqa t-tajba ta' Lam Brand, Novi, Valio, Le Naturelle, Olitalia, Interspa Supermarkets, Miracle Foods u Denby by Gregand Ellul.